Ayɛ nsusu biribi Kindle Media yɛ ma yɛahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa kyɛ. Ɛnnɛ da yi, ɛnɛ Nnapɛnna yi, wohwɛ a yɛgyina ɛyɛ Anwummerɛ Din Ahemfie anim a Gyiragyire a ɔsom ɛyɛ Ɔkyeman, ɛyɛ Abuakwa a ne Nanafo ne Ɔkyehene. Ɛnnɛ a yɛaba ha yi, yɛba abɛtie abakɔsɛm a ɛfa Gyiragyire ho kakra na yɛde abɛsom ɛyɛ Ɔkyeman.
Enti mo mo dwene sɛ barima bi wɔ hɔ wɔ ne fie deɛ, mo mo dwene n'abakɔsɛm ne amanne ne amammerɛ wɔ hɔ, ɛyɛ aberɛtewfo bi, ɔmfa nso biɛ. O me din de barima adikɔkɔɔ a metɔ so mmiɛnsa, ɛyɛ adoagyiri hene. Yɛka sɛ adoagyiri a, sɛ wofi Nkraba a, wonya twa nsa ho pɛ, na wonya twa nsuo no pɛ a, na ɛsɛ sɛ woawura adoagyiri. Na wɔawia wɔawura akyem agua kwa. Na abrɛgyifoɔ yɛ nnipa bi a na yɛ koma British British government. Tumi yɛ ne nam Volta region enum. Yɛ ko yɛ a yɛ dutam yɛ sɛ yɛ bɛ firi yɛ bɛ tra kuro bi a yɛ frɛ no Mayera ɛwɔ Pokuase. Yɛ tra hɔ kyɛ kakra ma nkranfoɔ yi etu yɛ firi hɔ. Na pete pete captain ka kyerɛ yɛn sɛ yɛn baabi a ɛpɛ biara wɔ kwan so biara yɛbɛtra nti ɛba yɛ bɛhu nsam na nsuo de nso da hɔ na sɛ ah aha yɛ nti yɛn mpanimfoɔ tra hɔ for so many years ɛte nsama ne ɛte a from 1899 1888 ɛba 1900 ana Ɔbɔ ne fitaa na ɔde rainway bɛfa nsawɔn mu. Enti ɔde nkrataa no brɛɛ dɛn ɔhene a na ɔdi anim na nampɛ sɛ ɔnsan na ɔmfa rainway dadeɛ no bɛfa nsawɔn mu no. Ɛna nampɛ no wansan ɔde kɔmaa the next village ɛwɔ nsawɔn mpɔtam wɔ ɛfɛ ɔpɛni gyan. Na ɔkyee na ɔde kɔɔ akuapem na ɔkɔsaeɛ. Ɛmu hɔ no ara na ɔbɛyɛɛ sɛ yɛntu mfiri nsa hɔ. Na nsa meɛ yɛ dea. Yei na yɛ asɛm a ɛne ɛnyan pa ara. Na ɛnam sɛ na yɛte nsa hɔ nti, na yɛne aguaguafoɔ a ɛwɔ mpɔtam yi ano retwa ka. Na abusuapanin a na ɔdi yɛn anim, ɛyɛ me nana ɔpanin Yaw Gyakye, ɔno na ɔyɛ abusuapanin. Na saa da no a pɛpɛ mu nye nso yi na yɛfrɛ no Nana Gyekye, nti na ɔmo anyamko anyamkofa pa wɔ ɔmo ntam. Ɛnam so maa yɛn Nana Yaa Gyekye kohuu apɛpɛ mu hen ka kyerɛɛ no sɛ, Ewura, baabi a yɛte yi Ekuapemfoɔ yi se yɛntu mfi hɔ, yɛne baabiara nso kɔ. Kotoku a yɛfi baeɛ no, kotoku no yɛnni asase biara wɔ hɔ a yɛkɔ kyekyere kotoku. Nti no yɛsrɛɛ ma Ebuakwafoɔ de adoagyi maa yɛn sɛ yɛntra ha. Ampa, nna no bedi odu kuro, bedi odu kuro ara bɛpem 1953. 1953 ana Nana Adi Kɔkɔɔ tɔ so mmienu ɔne ne ba bi kɔɔ. Nana Nana Ofori-Atta tɔ so mmienu bɔ ne bɛrima sɛ Adoakyiri Hene. Edidi maa bɛpem ɛnnɛ. a ɛda so som Ebuakwa. Na mepɛ sɛ meka ma wiase nyinaa te sɛ Ebuakwa ne Kotoku ntɔkwa biara nni wɔn ntam. Ebuakwafoɔ na ɛgye yɛn tra dogya asase so. Ne Ebuakwafoɔ a yɛne baabi te. Ebuakwafoɔ deɛ meka ma wiase nyinaa te sɛ Ebuakwa ne Kotoku yɛda so yɛ baako ntɔkwa biara nni yɛn ntam. Abusuakuo no bi ɛna ate wɔn ho ɛfa yɛn nsasesɛm a wɔn nso wɔde kɔma Obi a ɔyɛ estate developer wɔ ha na ɔma kɔhyɛ n'akyi sɛ wɔn nka sɛ ha yɛ kotoku, ha yɛ kotoku, ha yɛ kotoku. Ha yɛ Buakwafo asase. Ɛnyɛ Buakwafo a Gadogyifoɔ, Nkenimebiti, wɔn gye yɛn de yɛ tena ha. Ɛsan ma yɛn asase koraa a ɛso kyɛn Adoagyiri. Ɛ wo wo kɔ Mafo ɛɛ nkonko ɛ wɔ ɛ ɛkyi ano no wɔn de ama yɛ ɛdidi so mfie ɔha ne ɛkyi ni ɔkɔ bia ne buakwafoɔ ne ɛ kotokufoɔ ntɛm na bi kɔkɔ wu yɛ pɛ na busua ne bi akɔ hyɛ estate developerfoɔ bi ɛkyi ne mpanifoɔ bi ɛwɔ apɛn mu na wɔn de asase ɛkɔ ɛkɔ kyɛ so wɔn kye nhyɛn wɔn kasa ayɛ kotoku ayɛ kotoku ayɛ buakwafoɔ wɔn na wɔn ayɛ bɛbi tena yɛ Yɛne wɔn atam for hundred years na hundred years ka mu yɛ nka obi a ɔma baabi tenaeɛ no nka after hundred years akyi na ɔno mo kaka sɛ baabi asɔre no so na awɔ ɛma baabi tena mu na abɛka sɛ nipa no sɔre wo so ɛnyɛ no korɛ meka si so duam sɛ yɛn nuanom a wɔ ɔdan akyema ɔdan kotoku meka sɛ me adogyere he bɛrima de kɔkora ntɔso mmiɛnsa ntɔkwa biara ne ɛni ɛbɔkafo ntam ɔmo na ɔmo gye yɛ tena ha ɔmo na ɔmo gye yɛ tena ha Nti mepɛ sɛ meka sɛ nsɛm bi a ɛkɔ so bia nyɛ nokorɛ. Ɔmo dɔ yɛn. Ɔmo dɔ yɛn. Nti no, mɛfa saa akonya wei so de ama me wura Ɔsagyefo Amote Foripani sɛ odi ne 25 years anniversary. Yɛn wura baa yɛ 25 years yi, wayɛ nnoɔma bebree. Foripani, Amote Foripani sukuu a wɔsisi wɔ Nkromkrom so, ɛnyɛ asɛm ketewa. HIV baa yɛ, HIV yi, ɔde ne ho gyee mu papapapapa. Ma ɔno ara mu ɔhene pɛ mu no ɔgyina hɔ sɛ yɛntwe ne mogya yɛnhwɛ ampa ɛɛ na sɛ ɔdi ohun kan nipa five hundred ɛna yɛ wura ɔsɛm yɛ hwehwɛ ɔmo mogya mu ne ɔmo yareɛ mu ampa te sɛ ɛbɛ mo te fɛ wɔyɛ ade ɛɛ te sɛ nyame nhyira ma no ɛmi kɔ so mmɔ ne ho ban ɔne ne nante na ɔma no ahoɔden sɛ adwuma pa ne n'anim a ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma ɔkyeman no ɔkɔ so nyɛ nyame nhyira yɛ wura wɔnhyira ɔkyeman na ɔkyeman ghana mɛ nna nkɔ so